Dat, wat mer an der internationaler Politik am meeschten opgefall ass, dat ass, dass déi aner och nëmme mat Waasser kachen. Ech hunn am Ufank, wéi ech an deene Kreesser do zirkuléiert sinn, mech alt relativ geduckt a kleng gehalen, well ech geduecht, esou, Déi Männer a Fraen do, déi wësse wat Saach ass, fir dann op eemol festzestellen, datt mir eigentlech duerch déi Tatsaach, datt mer am Ministerjob an am Premierministerjob ass dat nach méi ausgeprägt, eis selwer villes mussen erschaffen, well ee manner Mataarbechter huet a manner Ekippen huet a manner Leit huet, déi engem Ziedel an de Grapp drécken, déi dann einfach villes méi selwer wéi e Student sech mussen mat hinnen erschaffen, datt mer eigentlech am Regelfall méi wossten. wéi déi aner, mee et däerf een dat méi wëssen, wat een duerch eis besonnesch Fassong fir schaffen ze mussen sech ka zouleeën, net am belehrende Sënn deenen anere géintiwwer gebrauchen, mee esou als Hëllef, déi een ubitt. Fir anerer, wann ech zu Bréissel soen le Luxembourg est contre, dat beandrockt manner wéi wann ee seet la France n'en veut pas oder Deutschland seet dat völlig anders. Dat huet en anert demografescht Gewiicht an déi demografesch, objektiv demografesch Inférioritéit déi mer hunn, muss een ersetzen duerch dat wat een, säin eegent Land am Réck un eegestännegen den Debatte kann zouféieren. Zum Beispill déi lescht Sitzungen, déi mer haten iwwer d'europäesch Finanzperspektiven am November, also de Budget vun de Joren 14 bis 21, dat ass déi drëtte Kéier, wou ech derbäi sinn, wou dat gemaach gëtt. Vun den anere war nach keen derbei, wann et richteg gemaach ginn ass. Ech hunn 2005 esou eng Sitzungsserie do musse leeden, wou den D'Englänner mer, wéi et gëtt näischt Neies an der Geschicht, mee et ass all Kéier anescht, mer an de Réck gefall sinn vun der Regierung Blair. An dat erlaabt engem eng gewëssen Onopgereegtheet ze hunn, wann et zum Schwuer kënnt. An dat bréngt och mat sech, dass anerer noutwennegerweis, dat ass bal lassgeléist vu Persounen, ee froe kommen, wéi een dann dëst an dat kënnt maachen, well dat, wat jo ni an d'Press kënnt, well ech dat einfach och lächerlech fanne fir dat an d'Press ze setzen. Dat ass mat weems de alles telefonéiers a wien dech urifft, wat fir Virbereedungssitzungen datt s de hues, wann s de bis zu Bréissel bass, mat weems dech zu Bréissel getrennt gesäis, dat halen ech eigentlech ëmmer gär ënner Verschluss, well ech dat einfach och lächerlech fanne fir dech. fir dat wat normal Aarbecht ass als Nouvelle ze verkafen. Als ech elo am November beim Concert hunn ech annerhallef Stonn alleng mat der Frau Merkel getaagt a mir sinn eis driwwer eens ginn, datt dat elo net noutwenneg wier fir dat direkt an d'Welt eraus ze posaunen, mee dat ass, Den europäesche Marketing, deen ee falsch oder richteg mécht, ech mengen, ech maachen e richtegt Arrangéieren, ech soen also, fir do ëmmer den Androck ze ginn, ech war dat, deen dat an dat gemaach huet. Ech hunn no muer eng Léisung beim Griichenland-Problem fonnt am November, da liest ech an der franséischer Zeitung, dat wier nëmme méiglech gewiescht, well elo en neie franséische President do war, an den däitschen Zeitunge liesen ech, ouni den Här Schäuble wier dat alles net méiglech gewiescht. Je m'en fous. Ech wëll d'Lëtzebuerger u sech net fundamental derfir kritiséieren, datt se sech am Regelfall gutt stinn. Dat ass net fir jiddweree wouer, mee am Regelfall ass dat awer esou, well ech och fannen, datt et kee Feeler vun der Politik ass, derfir ze suergen, datt eise Mindestloun wiesentlech méi héich ass wéi am Frankräich, vun Däitschland net ze schwätzen, well si hu keng Mindestléin, Ech fannen, dass et och Aufgab vun der Politik ass, derfir ze suergen, dass d'Leit am Regelfall onbefristet Aarbechtsverhältnisser hu, statt dass se an Zäitaarbecht ofgedrängt ginn oder a befristet Aarbechtsverträg, wou se all Dag erpressbar sinn, well se net wëssen, wéi hiert Berufsliewen an domat hiert Familljeliewe virugeet. Ech fannen dat net fundamental eng falsch Säit ass, eis Renten drastesch méi héich sinn, wéi an iergendengem aneren europäesche Land, soulaang mer eis dat kënne leeschten. D'Politik ass jo do, fir gerecht ze verdeelen. Mir hunn d'Saachen zu Lëtzebuerg relativ gerecht, net honnertprozenteg gerecht verdeelt. Ech sinn also net dergéint, datt ee probéiert, dat ze erhalen. Mee mir mussen wëssen, datt et a bestëmmten Periode vun der Wirtschaftsgeschicht net geet fir nach auszebauen, wou een also muss zréckdréinen wéinst der Zukunft. An ech fannen et ëmmer esou schwéier ee konsequent a kohärent Gespréich iwwer d'Zukunftsfäegkeet ze féieren. Der Politik gëtt ëmmer virgeworf, se géif vu Wal zu Wal kucken. Dat ass och bei eenzelne Parteien a bei muenche Politiker de Fall. Déi kréien eigentlech ni Sträit mat de Leit. Mee déi, déi dat maachen, wat d'Leit soen, wat se misste maachen, nämlech un d'Zukunft denken, déi kréien dauernd Sträit mat de Leit. Ech weess net, ob Der Iech déi Episode nach kënnt erënneren, wou ech gesot hunn, mir géifen op de 700.000 Awunner Stat zougoen, well mer déi héich Pensiounen misste finanzéieren. Dat war net nëmmen eng Géigeried, déi ech do kritt hunn, dat war e richteg Gejäiz. Ech hunn de Feeler gemaach, mä dee fueren ech awer konstant virun, ze maachen, dass ech d'Zukunfts-, den Zukunftsäifer hunn ech dat eng Kéier genannt, vun de Leit heiheem an Europa, dass iwwerall d'selwecht ënnerschat, esou wéi wann all Generatioun sech misst selwer duergoen. Keng Generatioun geet sech selwer duer, mir wier jo guer iwwerhaupt, glad, näischt. wann d'Generatioun vun eisen Elteren d'Saachen net esou geriicht hätt, dass mer haut nach gutt kënnen liewen. Guer näischt wier vun eis selwer net ganz vill, wann déi net gewiescht wieren. D'Politik, besonnesch wann déi selwecht Parteien se an der Regierungsverantwortung gestalten, déi muss ee jo och op eng méi laang Period zeréckkucken. Mir hunn elo Erstmalig an enger Regierungskonstellatioun, déi déi ass, déi mer elo hunn, eng Indexmoduléierung duerchgefouert ouni Accord vun de Sozialpartner a géint de Wëlle vun de Gewerkschaften. Mir maachen och eng Rentereform, déi méi wäit kënnt goen. je nodeem wéi een et betruecht, mee déi awer wäit genuch geet, fir den aktuelle Bedarf an nächsten 10, 15 Joer ofzedecken, wat d'Instrumenter fir d'Kéier ze hunn an där Rentereform dra sinn. Mir hunn eng Saach, op déi ech ëmmer nach houfreg sinn, den Einheitsstatut gemaach, well mer den Ënnerscheid tëscht Aarbechter a Privatbeamten opgehuewen hunn. Aner Länner bewonneren eis, der Belsch probéiert verzweifelt dat selwecht. ze maachen. Mir hunn eng Pensiounsreform viru laange, laange Joren am ëffentleche Secteur gemaach, wou mer, anescht kann een dat jo net nennen, d'Staatsbeamtepensioune gekierzt hunn. Elo stelle ech emol vir, mir hätten dat alles net gemaach. Dat sinn dach alles Reformen, wou déi eng derfir waren an déi aner dergéint. An ech loossen et eigentlech net ganz gären zou, dass déi, déi bal géint all Strukturreform waren, déi mer gemaach hunn, an ech hunn der elo e puer genannt, Da stéing elo méi Reformen am Programm.
Feelt et net un engem zweeten, méi substantielle Moossnahmepakket, fir d'Konsequenze vun dëser Kris an de Grëff ze kréien? Et muss ee wëssen, dass een, also ech sinn der Meenung, dass een energesch Krisebekämpfungsmoossnahme brauch. Ech sinn awer och der Meenung, dass een net just, well gesot gëtt, elo musst Der hei dat an dat an de Grëff huelen, egal wat mécht. Et gëtt Leit, déi soen, de Kënnegungsschutz ass ze ausgeprägt, et muss méi liicht gi fir Leit kënnen ze entloen. Ech soen, mat mir ass dat net ze maachen. Et muss just jiddweree wëssen, mat mir geet dat net. Mat mir giff et goen, wa jiddwereen éierlech a brav zu senge Pflichte géif stoen. Mee wann ech d'Méiglechkeet schafen, dass een ouni weider Prozedure kann einfach Leit entloossen, dat gehéiert net an eisen. an eise Modell. Et gëtt gesot, mir sollen d'Steieren erhéijen. Ech sinn net dergéint, datt ee Steieren erhéicht, wat noutwendeg gëtt, an dat maache mer jo och elo. Mee fir einfach d'Land mat enger Steiererhéijungswell à la Wien ze iwwerrennen, maachen ech net. Déi Schlachtriff do, dat Feldgeschrei, fir ze soen, hei muss elo emol méi ofgebaut ginn, fir datt et besser geet, sinn ech net dermat d'accord. Mir mussen Ofbau do maachen, wou en noutwendeg ass, net dropsetzen, wou schonn genuch ass. An déi wirtschaftlech Kierch am sozialen Duerf loossen. Ech mengen 2014, da sinn d'Wahlen, ass et esou? Dat ass net ausgeschloss, jo. Am Moment, datt mer dann definitiv de Sprong an d'Diktatur gepackt hätten, mee. An ech mengen, da féiere mer och 175 Joer Onofhängegkeet. Jo.
Mat wat fir engem Etat d'esprit kuckt de Premierminister dem Joer 2014 entgéint? Jo, dat ass jo mar de Mueren. An ech hat laang wëlles, dass mer deen 175. Gebuertsdag vun eiser Onofhängegkeet géife richtig feieren. Et wier Ursaach genuch fir ze feieren, mee vue dass d'Wirtschaftssituatioun elo esou ass, wéi se ass, mengen ech, dass een dat muss relativ. bescheiden iwwer d'Bühn bréngen, mee dat soll eis awer eng Erënnerung dru sinn, dass mer ee klengt Stéck an enger méi laanger Geschicht sinn. Eis Zäit ass ee Stéck an déi Mënschen, déi an eiser Zäit liewen, déi stinn an enger laanger Rei vun dichte Männer a Fraen an historesch Spëtzemomenter si gutt, fir do, wou et berechtegt ass, mat Stolz zréckzekucken. fir opgrond vun deem, wat mer emol enker gemeinsam zesumme fäerdegbruet hunn, Kraaft genuch ze schäffe fir datt een nach weider Saache ka viru féieren, fir datt déi, déi a 25 Joer den 200. Gebuertsdag vun eisem Land, vun eiser Onofhängegkeet kënne feieren, esou vill Ursaach hunn, houfreg op hiert Land an op seng Leit ze si wéi mir. Et ass also een Auftragsjubiläum. Et si 2014, fir elo méi konkret ze froen, Dir sidd derbei nach eng Kéier 2014? Wann ech bis dohinner net den Androck kréien, datt d'Leit es definitiv genuch mat mer hunn, a wa meng Partei net esou verréckt ass fir ze soen, Bleif ewech! da sinn ech derbei.